Nnome paatuu yɛn toa so. Seesei a Kaopoku ne ne nua baa Bena nko ara na ɛwɔ nwura no mu, wɔn maame Amoanima afiri mu. Na nsɛm a ɛresisi wɔ kurom hɔ no, seesei akwadaa no ayɛ den mɔɔ. Mmarima mmienu bi firi afuom a wɔrekɔ fie, na wɔreba no na wɔhuu sɛ nkosua bi gu fam wɔ baabi. Baako sɛ ɔbɛfa. Baako ka kyerɛɛ ne yɔnko baako sɛ, Ma no mfa, na ɔde ne nsa kaeɛ ara na ɔmemeeɛ, kyerɛ sɛ, curse no advance. Ahemfie mpanyimfo hyiaeɛ a wɔpɛ kwan a kyerɛ sɛ saa asɛm wei atuo bɛtwa koraa, na wɔhyiaeɛ a, abusuapanyin Agya Koo, ɔno, ne bo afu, Na sɛ ne bo afu sɛ ɔman kɔmfoɔ reto kuro mu hɔ, na sɛ nsɛm sei rekɔ so wɔ kuro mu hɔ, na ɔman kɔmfoɔ ntumi mba abɔnten mmɛkaa biribi, kyerɛ sɛ ɔno no, wɔadwa. Wei, Lama, Lama, Lama. So woahu gyimina a na meka no? Gyimina a na meka, Lama, gyimina a meka no, ɛyɛ ebi ni o. Ebi ni. Monim sɛ ɔman kɔmfoɔ wɔ kuro mu hɔ, ɛna momaa Maame Nyanta daadaa mo de mo faa baabi a moakɔtwa obi a ne ho nni asɛm asu no? Ɛɛ? Monim sɛ ɔman kɔmfoɔ wɔ kuro mu hɔ? Monyɛ serious na mo na mede bɛyɛ mo no. Nti abusuapanyin agya kɔ yɛ n'adwene sɛ ɔne ayefie mpanyinfoɔ no bi bɛkɔ akɔhu ɔman kɔmfoɔ na wɔkɔɔ ɔman kɔmfoɔ hɔ. Wɔn duru hɔ a, ɛɛ ɔman kɔmfoɔ nti yɛsisi wɔ kurom ha nyinaa nti wonhu yɛn. Ɔman kɔmfoɔ nti w'ani no etuatua w'ati kɔ. Ɛɛ ɔhene yare da hɔ sei nti ɔman kɔmfoɔ wonhu yɛ. Ɔman kɔmfoɔ enti kura yi bu tuo no wonhunu anaa? Yadeɛ tu atɛsie no w'ani abobɔ. Hmm hmm ayɛ asɛm o. Ei! Afei deɛ moahu sɛ, moahu sɛ mowɔ man kɔmfoɔ, mo ara moahu sɛ mowɔ man kɔmfoɔ wɔ hɔ. Ɛyɛ ɔboapayɔ. Saa. Ɛnɛ na ɛyɛ ne boapayɔ. Asɛm bi maa wakye a, yɛmma no deɛ ani a. Peaw ɔman kɔmfoɔ, peaw, mese menni Schnapp, nka megu nsa ma wo ne w'abosom no nnom ye. Eh? Problem no call me, why I for enter the problem, why? Wai? Adɛn nti? Seesei monenanenam mantwea akɔmfoɔ nketenkete so, ɛna morepɛ ɔman no mmusuo, amena a asase wura mete ha. Ka kyerɛ wɔn, ɔman kɔmfoɔ, ka kyerɛ wɔn, wɔn ani me sɛ adeɛ bi a mempɛ sɛ mɛbɔ din, yɛse m'ano ayɛ ya nti wodeɛ ma mengyae, mempɛ sɛ mɛbɔ biribiara din. Adɛn? Deɛ ɛkɔ soɔ nyinaa menim, na buo no a momfɛ mma no, ɛno nti na akɔka saa. Medaaseɛ, ɔman kɔmfoɔ, mo. Nti wɔdi nkɔmmɔ saa na ɔman kɔmfoɔ se, meyɛ ɔkɔmfo papa nti no wodeɛ let bygones be bygones. na ɔman kɔmfoɔ yɛ nhwehwɛmu. Ɔyɛ nhwehwɛmu na ɔka kyerɛ ahemfie mpanyinfoɔ no sɛ, hwɛ, deɛ asisi wɔ kurom ha nyinaa, ɔhene yareɛ a ɔyare no, ɛfiri ɔno ara, deɛ aba no so no, ɔno ara na ama no aba no so, deɛ ɛtoto amanfoɔ wɔ kurom hɔ no, ɛfiri ɔno ara. Enti wɔnkɔ na wɔnkɔbusa ɔhene Nana Kataweɛ deɛ wayɛ na wɔnsan nso mbra back. Nti from there na mpanyinfoɔ kɔhuu Nana Kataweɛ kɔbusaa Nana sɛ, Nana, ɔman kɔmfoɔ aka asɛm yi akyerɛ yɛn sɛ deɛ asisi wɔ kurom ha, deɛ aba wo so no, ne nyinaa firi wo ara. Ka nokorɛ kyerɛ yɛn. Confess, ebia wo ho bɛtumi atɔ wo. Ɔhene Kataweɛ so yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛpae mu aka nokorɛ no akyerɛ ne mpanyimfoɔ no because baabi aduru no deɛ, ɔregye dɛn? Abusua panin, mayɛ bɔne atia nkonnwa ne abosom. Na asɛm no nyinaa ne sɛ, berɛ a Ɔhene Kataweɛ bɛdii akonnwa wɔ kurom hɔ no, na ɔhwɛɛ akonnwa no ho a, asɛ sika biara nni akonnwa no ho a ɔbɛtumi de ayɛ mpuntu nnwuma wɔ kurom hɔ. Nti ɔkɔhuu ɔman kɔmfoɔ sɛ ɔman kɔmfoɔ ne nananom nkasa sɛ sika bi wɔ baabi a ɔnnim a, Wɔn mmoa ne sika no mmra fie sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de bi asiesie kuro no. Wɔn akomfoɔ nso ne nananom kasaeɛ ma nananom yii ahintasɛm adi kyerɛɛ Nana Kataweɛ sɛ, Sika deɛ ebi wɔ hɔ, nanso no ɛwɔ nwura mu a ɛwɔ nsuo bi ho, nti sɛ Nana Kataweɛ bɛtumi a, ɔmpɛ ahemfie mmarima no bi na wɔn mmra na ɔnhyira wɔn na ɔnkyerɛ wɔn kwan mma wɔn nkɔ nwura no mu nkɔfa sika no mmra. Ɛnna Nana Kataweɛ ka kyerɛɛ wɔn akomfoɔ sɛ, O ɔman akomfoɔ, Na me ara mintumi nkɔfa mma anaa? Sɛ anka me ara metumi akɔfa aba de a, na ɛkwan da hɔ de a, anka mɛsrɛ wo sɛ wobɛma me kwan na me ara makɔfa sika no aba. Ɛnna ɔman kɔmfoɔ ka kyerɛɛ Nana Kataweɛ sɛ, Oh, that's even the best, but deɛ mereka akyerɛ wo ne sɛ, kɔ a worekɔ no, sɛ wokɔ na wokɔfa sika no ba a, make sure sɛ wode sika no bɛba nananom anim na nananom ahyira so na nananom ayi bi na wode nkaeɛ no akɔsiesie kuro no. Ɛnna Ɔhene Kataweɛ se, Oh, Nana, mate. Oh, wei deɛ sɛ ɛnyɛ asɛm bi a, mate pa ara. Enti mmerɛ no so yɛ a Nana Kataweɛ rebɛkɔ nwura no mu akɔfa sika no aba kuro no mu no, Ɛnna ɔman kɔmfoɔ ɛmmaa no adwe sɛ adwe a ɔde ama no yi, anhwɛ a na ɔkɔhyiahyia honhommɔne bi wɔ kwan mu, sɛ ɔhyia bi a, ɔmfa adwe no baako nyɛ dɛn? nhwe fam. Saa honhom no bɛyera. Ampampaa ara so, na na Katawerɛ nam nwura no mu a ɔrekɔfa sika no aba no, ɔhyiaa honhom fi bebree ma ɔde fitii wɔn nyinaa. Then finally, Nana Katawerɛ got to the river side, baabi a sika no wɔ no. Na na kataweɛ ɛkɔdu nsuo no ho no, ɔkɔtoo sɛ honhom bi so ɛsi nsuo no ho, na ɔne honhom no ɛkasa ayɛ te sɛ wɔn yiyi wanwan wanwan wanwan saa na ɔde adwene baako bɔɔ fam. Ɔde bɔɔ fam no, biribiara anyɛ saa honhom no. Na Nana Kataweɛ ɛbusaa honhom no sɛ, ɔyɛ hwan? Nna honhom no reka kyerɛ Nana Kataweɛ sɛ ɔfiri wɔn kuro no mu hɔ ara, na ɔresua ketekete koraa na nsuo wei faa no de no bɛsii ha. Ɛnna Nana Kataweɛ ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ nsuo faa no oo, sɛ nsuo amfa no oo, ɔno deɛ ɛmfa ne ho, deɛ ɔnim ara ne sɛ ɔrebɛfa sika wɔ ha. Nana Kataweɛ nso duruu nsuo no ho no, na kukuo a ɛsi hɔ a sika kɔkɔɔ wɔ mu no yɛ tuu, kɛseɛ baako na ketewa baako. Nti na na Kata reyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa kɛseɛ no mmom de akɔ because ɛno mmom na ɛbɛboa. Ɛna lady no ka kyerɛɛ no sɛ, Nana, nka wei deɛ mesrɛ wo, ɛbɛtumi a nka fa ketewa no. Ɔdɛforo, nka ɛbɛyɛ a nka fa ketewa no. Nana Kata rebue n'ano a, Wo na wobɛkyerɛ me ansa, ah? Kukuo kɛseɛ ne ketewa si a, wose memfa dɛn? Memfa ketewa no, na kyerɛ sɛ wobɛfa kɛseɛ no kɔ, meboa. Na na kata werɛ ɛntie lady yi na ɔfaa kɛseɛ yi. Ɔdɛfo, kɛ bɛyɛ anka fa ketewa no o. Ɛnyɛ ma fa ketewa no. Nana kata werɛ ɛfaa sika kukuo no a ɔɔkɔ no ɛna lady no ɛka kyerɛ nana kata werɛ sɛ nana mesrɛ wo kɔ a wokɔ yi kɛ bɛyɛ anka fa mɛkɔ fie because aha a mete yi mentumi nkɔ fie sɛ mɛtumi akɔ fie a gye sɛ obi firi kuro no mu aba abɛsɔ me nsa de me akɔ fie ansa na metumi afi nsuo yi ho akɔ fie nti Nana mesrɛ wo fa me kɔ fie. Nana kata werɛ bie n'ano a ɛnea wobɛtena ha adane aboa wobɛporɔ wɔ ha me na memfa wo nkɔ fie wontumi nkɔ a tena hɔ na Nana kata werɛ gya abaayewa hɔ na ɔkɔeɛ ɛna abaayewa yi nso yeraeɛ. Nana Katawere de sika no duruu fie no, wamfa sika no ankɔ abosomfie ama nananom anhwɛ sika no anhyira so, mmom anyi bi, mmom amfa bi anyɛ kuro no yie na ɔde twaa n'anum de yii ne sisim atopa a ɛfiri Ethiopia kɔsi Afghanistan na ɔbuu saa ara na ɔde gyee n'ani. Ɛno nti na saa yareɛ no aba Nana Katawere so ne deɛ ɛresisi wɔ kurom hɔ nyinaa resisi no. The elders were really disappointed in Nana, so they went back to the shrine. ɛne ɔman kɔmfo kɔkasae sɛ wɔbɛkɔbisa Nana na Nana nso aka biribiara akyerɛ wɔn. Ɔman kɔmfo ka kyerɛɛ wɔn sɛ kukuo no a Nana kɔfa baeɛ no, saa kukuo kɛseɛ no, ɛyɛ nnome kukuo, na ketewa no mmom na ɛyɛ nhyira kukuo, enti sɛ biribiara to bɛtumi atwa a, gye sɛ wɔkɔ kwaeɛ no mu kɔfa saa kukuo ketewa no de ba kuro no mu ansa na Biribiara to atwa. Na ne mpa obetumi nso akɔ nwura no mu akɔfa saa kukuo no aba yɛ obi a ɔyɛ dehyeɛ a dehyeɛ no ɔyɛ virgin, ɔmfa ne ho nka ɔbaa da, ɛnnyinsɛn ɔbaa da, saa nipa no na ebetumi akɔ kwaeɛ no mu akɔfa kukuo no aba. Ɔman mpanyinfoɔ akɔtena ase reyɛ meeting rehwehwɛ ɔdehyeɛ a ɔwɔ kurom he a kyerɛ sɛ ɔyɛ virgin, ɔmfa ne ho nka ɔbaa da, ɔnwoo da, na wɔn ara wɔhwehwɛɛ mu ara na wɔhuu sɛ ah, wɔ kurom he a hwan na ensin Agadie mu? Obiara yɛ ne ho bi, nti hwan na ɛyɛ virgin no? Hwan? Wɔtena ase ara na wɔn realisee sɛ nyimpa a na ɔwɔ kurom ha a onnsii n'agadam da a ɔnye ɔbaa biara annya hwee da a ɔnnwoo da yɛ Opoku. Opoku a yetwaa no esu, ɔne ne maame Amuenima ne ne nuabaa Abena yetwaa wɔn esu no, ɔno na ɔyɛ virgin a ofiri kurom ha kɔɔɛ Wɔn nso na yɛatwa wɔn asu yi. Nti from there na wɔkɔ ɔman kɔmfoɔ ɛkɔsrɛ ɔman kɔmfoɔ sɛ nka biribi wɔ ha a wɔbɛtumi ayɛ anka wɔnyɛ mfa ho. Na opoku yi a yɛatwa wɔn asu yi yɛkɔfa wɔn wɔ he? Na ɔman kɔmfoɔ ka kyerɛɛ wɔn sɛ biribiara nni hɔ. Sɛ opoku no amba kurom hɔ back a, ɔhene ne n'akatawerɛ no, ɔbɛwu. Sɛ adaduannan pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na sɛ kukuo no nnuu kɔɛ mu a, nana no ɔbɛkyi ne nananom. Ɔnwuɛ. Na sɛ ɔwu a, sɛ anka ɛnyɛ hwee anaa? Anaa modwene ho sɛn? Like. You tell me something. Tell me something. You ankasa wankasa tell me something. Owu a owu a bɛyɛ dɛn? Owu a na yɛ dɛn? Anaa mo sɛ I'm wicked. That's the truth. Na yɛtoatoa so a na ɛbɛyɛ nsamantoa ɛne ɛni obi nim ne ɔbɛkorɔ. From there abusua pɛn agya koo ɛne Judas ɛkɔ maame nyantawo kyɛ sɛ ɔmo bu afu Maame Antaa, woahu deɛ asi? Wohu sɛ wode yɛn akɔfa baabi a, kyerɛ sɛ, baabi a wode yɛn kɔfaeɛ no ama yɛakɔyɛ nneɛma a ɛnsa mfata sɛ yɛyɛ? Ha? Yisio Opoku no, yɛkɔhwehwɛ no wɔ he? Saa na ɔkae. Me koraa no, Kɔmfoɔ no koraa, mennim no o. Yei ada. Wonnim Kɔmfoɔ no? Mennim no. Hɛ! This particular scene ɛma mehu sɛ Maame Nyantaa ɔyɛ politician. Maame Nyantaa nim politics yɛ wo rough. Maame Nyantaa ka kyerɛɛ abusua panyin Agya Koo ne Judas sɛ, me ara na me nuabɛrima no no. Ebusua panyin, mungyaa no ma no nwu. Na sɛ owu a, Sisi Opoku anni ya no. Sɛ Nana wu a, ɛyɛ me me ba Safo na ebedi adeɛ. Afei deɛ woahu no, woadwene ho adwene. Woahu sɛ wotɔɔ bɔne mu. Wo mfeɛmfeɛ. Wɔ asɛmpa mu de, montie me. Sɛ Nana wu na sɛ me babarima Safo bedi adeɛ a, Ebusua panyin, ɛne Judas, hwɛ, nneɛma a mɛma mode mo nsa akeka wɔ kurom yi a, na wɔahu. Mo a mobɛyɛ ntwɔɔe, mobɛfiili. Nti mongyae na Nana nwu. Maame Nyantaa yɛɛ saa kɔnfensi abusuapanyin Agya Koo ɛne Judas because abusuapanyin Agya Koo na ɔbɛtumi aka akyerɛ mmarima sɛ wɔn nkɔ nwura no mu nkɔfa Opoku ɛne n'abusuafoɔ no mmra. Me ba yi di ade a, kuro mu ha nsaase yɛ ɛkyɛ mmienu ama wo fa. Me me deɛ fa. Ama wo deɛ dua wo nkookoo. Abusuapanyin Agya Koo nso ampɛ ho asɛm anka ansoma mmarima no ama wɔn ankɔfa Opoku ɛne n'abusuafoɔ amba, then one day Agya Koo ɛba ɛnam hɔ na Agradaa teeɛ na kyerɛ sɛ Ne ba no tirim pantan na ne ba no yɛ nyame dea. Nice one. Me mama mo gos mo ayɛ adeɛ. Ebisa pɛn agya kɔ wɔ fie ne yɛde ne ba no baayɛ te sɛ ne ba no ayɛ nyame dea. Hmm. Sɛ ɔhaw da wɔ na wo abusua pɛn wobɛtumi asɔɔve na woayɛ w'adwene sɛ wonsɔɔve a, sɛdeɛ ɛbɛka wo ara na ɛbɛka wo. Enti mode bɛyɛ obiara wɔ kurom ha na me abusua panyin agya Kofi so meka ho. Anka wonim papa no a wonyɛ no, anka wopɛ sɛ hwan na anka ɛnyɛ no? Ah, nka yɛmfa nyɛ wan? Mmeranteɛ bebree ne ne nkurom a moanyi obi amfa anyɛ no sɛ me ba bɔ no. Hyia no abusuapɛn yi, w'adwene abɛ fie anaa? Are you going to act or you are going to cut? So meka nsɛm bi o.